Hmanlai mite sul hnu ropui leh mak dangdai tak tak te chanchin sawi apiang a, a ser zing mai ang maia sawilan tel ve loh thei loh thin chu Peru rama Nazca Desert-a leilai khuar hmanga lemziak lian pui pui, Nazca Lines an tihte hi an ni ve awm e. A chhan chu heng lemziakte hi enga tana an siam nge, engtin nge an siam thei zawk tihte hi la chhan hlei thei loh zawhna hlira khat a la ni tlat vang a ni a. UNESCO chuan helai hmun hi Sangha Zakua Samkua pali khan World Heritage Site-ah a lo puang tawh nghe nghe a ni. Nazca Lines an tih hi Peru, South America a Nazca thlaler, hmel zahnih sawmnga, kilometre zawng chuan kilometre zali bial vela zau a awm niin kum sang hnih vela upa a ngaih a ni a. A awmna hmun hi khawvela hmun ro ber te zinga pakhat a ni ve bawk. Helai Nazca Desert-ah hian lei laih khuar, fitthum vela thuk Fitli atanga fit nga vela zauin thil lem lian pui pui hi a inziak nuk mai a ni chu mawle. Heng lei lai khuar hmanga lemziakte hi ngil em em a, rian thui tak tak te, geometrical figure hrang hrang lem bakah maimawm lem, sangha lem, mihring lem, zawng lem, laikeng lem, Sava lem, pangpar lem te leh a dang dang te an ni nuk mai a. Ngil taka rin ang chi lem hi Zariat chuang a awm a, a then theplei chu mail sawmthum, kilometre a zawnga kilometre sawmli pariat dawn dawna sei te an ni hlawm a. Geometric design heng triangle, rectangle, trapezoid leh a dang dang te lem hi zathum chuang a awm bawk a. Thlai leh rannung lem lam hi sawmsarih chuang awm bawkin a then te phei chu Fit sangkhat zahnih laia seite an ni hlawm a ni. Heng milemte hi an len hlawm em avangin lei atang chuan tui luan kawr kawi nuk mai ni maiin a ngaithei a, vansang atang erawh chuan a ziakawm zia chiang takin a hriat theih thung a ni. Nazca Lines inziahna hi Hector Sing sarih sanga biala zau a ni a, phai ruam pumpui a awh tawp mai a ni. la in ngil tak tak a inrin chu tlang in lo dang mah se, a tlang pang leh lamah ngil takin a inchhunzawm leh mai a ni. Thenkhat ngaih dan chuan a lem te reuh te an ziak hmasa anga, chu mi mil chuan hrui pawt zelin a lem te hian siam a ni ang an ti a, thenkhat aliens thiamna leh puihna hmanga an siam a nih ring pawl an lo awm ve mek bawk a ni. Hmanlaia Nazca Desert-a cheng ho khan, engtin nge heng thil te hi an ziah a, enga tan nge heng milem te hi an lo ziah vak mai tih hi tun thlenga mithiamte lu ti haitu a la ni ve ta reng a. Hnam chanchinchhui mi anthropologist te rin dan chuan Nazca culture kha BC za vela intan niin an vang lai chho, AD pakhatna atanga zasarih inkar velah

Khawvel mithiam tam takin an zir chiang nasa a, Maria Reich i phei chuan a that lai hun zawng zawng heng lemziak lian pui pui te zir chian nan hian a hmang ral thak nghe nghe a ni. Hetiang a zir chiang tu an thahnem ang bawk hian an ngaidan leh an thil hmuh chhuah te pawh a inang lo hlawm viau mai bawk a, mithiam te zingah pawh heng thil te hi eng atana an siam nge niang tihah hian tun thlengin inhnialna a la tawp hlei thei lo a ni. Nazca Lines zirchiang hmasa bertu chu Peruvian archaeologist Toribio Mejia Gezpe niin sangha zakua sawmhnih paruk atang khan a han bel chiang tan a. Helai hmun vel dap hian hetiang ang lem ziak hi a khat chuk mai tih an hriat tanna chu sangha zakua sawmthum bawr chho kha a ni thung a ni. Sangha Zakua sawmthum kum tawp lam atanga Sangha Zakua sawmli kum tir lam te thleng khan American historian Paul Kosok chuan chung lam atang leh lei lam atang te in a han zir chiang tak tak a, chuta a thutlukna chu he thil hian vanlam thil nen in kungkaihna a nei ngei a ni tih hi a ni a. Hemi hnu hian German archaeologist Maria Reich i chuan Paul Kosok a ngaihdan hi rawn tawmpui ve leh chiah in, Nazca Lines te hi hun leh ni chhiarna, calendar atan leh arsi lam zirna nen a inkungkai a ni a rawn ti ve leh a. Pi Maria i rin dan chuan, Ramsa lem lian pui pui mai te hi vana arsi hlawm te entirna a ni e a rawn ti ve a ni. Mahse hetah mai hian zir mite ngaih dan a la tawp tlat lo. Sangha chakua sawmruk atanga sawmsarih bawr chho khan American astronomer Gerald Hawkins leh mi dang dang te chuan thu dang rawn nei ve leh in, heng thil te hi van sang lam thil kaih hnawih an ni satliah lo va, aliens te nen a in kung kaih an ni zawk an rawn ti ve leh ta tlat mai. Mak deuh mai chu he an rin dan ti awi awm leh zual tur hian helai phaizawl hualtu tlangkar puk ah te hian lunga lem in ziak tam tak, astronaut ang tak tak, space suit ha ni awm tak tak te hi a lo awm ve teuh mai chu niin. Hman atanga tun hun thlengin Nazca Lines zir chianga bel chiang tur hian khawvel hmun hrang hranga mithiam rualte chu an la insul pel zut zut reng a, thil hmuhchhuah thar te leh hriat thar te pawh an nei chho zel mai bawk a ni. Kum sang nih leh sawm pakhat khan helai hmun zir chiangtu Japanese ho chuan lemziak dang an hmuh belh leh a, Chung lem ziak te chu lu tan lai lem ni awm tak te niin, lem ziak dang ho ai chuan an teh deuh zawk a. Fitli leh inchi hnih vela sei leh fithlum leh inchi khat vela lian te an ni hlawm a, chung lam atang phei chuan hmuh mai hlei theih pawh an ni lo a ni. Japanese ho vek hian Kum Sang ni sawm paruk khan a dang hmuh thar ber leh in he an lem ziak hmuh thar hi chu hma khawsang sakawlh ni mai awm in a lang a, ke eng emaw zat a nei a lei a chhuah hlui mai ni in a lang bawk. Tun hnai Sang ni sawm pariat mai pawh khan Peruvian archaeologist ho in drone hmanga he lai hmun vel hi a han zir chian chuan hetiang ang lem ziak mak tak tak eng lem nge a nih an hriat mai hlei theih chiah si lo sawmnga chuang an hmuh bel ve leh bawk a ni. Nazca Lines chungchanga mithiamte ngaidan hrang hrang leh an thil hmuhchhuah hrang hrangte han thlir hian, thenkhatin heng thil ziakte hi an calendar ang deuh atana an hman a nih an rinnate chu a pawmawm ve viau mai a. A chhan chu heng milem thenkhatte hi chu a hawi zawnga zirin solar calendar ang deuh pawhin a hman ve theih bawk vang a ni a. Mi thenkhatin arsi dang atangin aliens hovin helai hmuna cheng te kha an rawn tlawh anga chung ho hriat reng nan leh an rawn kal leh huna an space ship ten rawn tumna tur an hriat theih nan an siam a ni an rinna te leh van lam chanchin zir nana hman a ni an rinna te tin vansang atanga lea UFO lo tum tur Hruaitu leh an tumna tur lo kawh hmuh tu atana siam a nih ringtute rinna pawh han pawm loh ngawt theih a ni bik lo vang a, a chhan chu kan sawi tawh angin helai bul vela cave painting ah te ngaih bel tur thil lem tam tak a lo awm ve zel tho mai bawk vang a ni a, hmanlai mite khan an hmuh ang te ziak lo ta se space suit ha ni awm tak tak lem ziahna chang hriat ngawt thu a awm bik si lo va ni, A enga pawh chu ni se, a siamtute ber lah han zawh chian tur an awm tawh bawk si lova, enga tan a siam nge, engtin chiah nge an siam tih chu Rinthu bak chuan kan hre thei tawh dawn lo a nih hmel a ni.